Bu gün Stack bilen çözüp boljak, Stack ulanyp çözülen trikli soraglara serederis. Muňa ilkinji kelläme gelen soraglardan biri e, näme bolup biler? Betiyeli en uzunlygynda bir arraýym bar. Emma k berilýär bize. Bir en uzunlygynda bir arraýym bar. en uzunlygyndaky arraýda meni islenýän zat her k uzunlygyndaky Konsepti Saberreýiň içindäki minimum sany çykarmagy isleýän. Her konseptiv K uzynlygyny Saberreýiň. Bärde jemi n minus K plus bir sany Saberreý bar şeýle. Şonuň üçin jogapda bizde şunça sany rezultat çykmaly. Muňa ilkinji çözüm kelläňe gelip biler. Näme üçin, näçe çözüm edip biler? Diýersiňiz, men täze element gelende bir sany set alaýyn elime diýersiňiz, ýa-da setiň daşynda başga zat hem bolup biler. We her gezek gelende ya başga data sıraçylarda bolup biler, binary search tree ýaly. Elementi goşmak, bir hem element çykarmak gibi iki sany operasiýany, bir üçünji operasiýam minimum tapmak. Üç operasiýany etip bilýän bolsa, men onda söz bilerin etip geçip bilersiňiz. Ýöne bilşiňiz ýaly, serediň işlemegiň ýa-da Post Case-de logen ýaly erbet tizligi bar. Onuň üçin bärde biziň işleme tizligimiz N-logen bolar. Bärde hemme kagyz ýörütjek sap arraýlaryň minimumyny tapmak üçin. Ýagny bärik gelende goşýas, bärdäki bir elementi çykarýas, ýerek bilen bir sliding etýän, ýagny typýan, ýa-da bir sany table-ymyz bar, şu table-yň içindäki elementleriň minimumyny tapjak bolýas. Meniň aýtýan Stack Tree bilen bu soragy N log N hem çalt aslynda biz üçin. Ýöne N o N-i çözüp bolýar diýip aýdyp bilerin. Ilki başda şoňa pikirlenip bileris. Nähili çözüp bolar diýip. Aslynda kodlamasy gaty gysga, kodlamasy meniň ilki başda degnesim gelmedi. Ýöne çözümine degesim gelýär. Diýeli Arraýyma elementler goşulyp başlady. Diýeli, ilkibaşda çözýän isleýän soragym her konsekutiw kao düýnlüginde-de, ýagny konsekutiw ka sabar beýlän minimumda. Men soragy ilkibaşda berdim. Ilkibaşda ýöne muň aňsat görnüşini çözjek bolarys. Çözjek bolýan soragymyz şeý. Her prefiksiň astynda minimum tapasym gelýär. Siz muňa aýdyp bilersiňiz, bu aňsat sorag. Men muňa stack ýa-da başga data stack ulanyma hökmanda bir sany variable alaryn, şu wagta çenli minimum diýip giderin. Ýöne şuňa stack bir, stackli bir çözüm beresim gelýär. Nähili diýseňiz, elementler ýuwaş-ýuwaşdan goşulyp başlaýar diýeliň. Meselem, bäş goşuldy, soňra ýedi goşuldy, soňrasynda

Näme üçin diýseňiz, mundan soňky hemme aljak sabareýligiň, prefiksligiň, minumumy üç eýýäm bularyň ikisinden hem kiçi bolany üçin, üç tutmagym maňa ýeterlik. Sebäbi üçi alýan içine alýan bütin sabareýler, bäşi sabareýler bütin içine alýar, üçem alýar. Onuň üçin üç eýýäm bulardan kiçi, bäş we ýedini tutmagymyza bir gerek galmady. Diri mundan soň hasam Üçüge deň. Üçü ýene bir üç geldi. Ýene-de bir üç aýryp bileris. Ýöne elimiz eger-de on gelsedi, bärik, onda biz muny tutmaly bolardyk. Näme üçin diýseňiz, belki şeýle bir men prefiks diýdim sonra, sonra birazjyk ýalňyşrak üýtgetdim. Ýöne şu diýeli şu taýda bir sany konstant remma we şu aralygyň müýnüni almak islesem,

On iki ýylyň ýadaýynda men şu taýda ýüzi, birem on bäşi aýryp bilýän diýmek bolýar. Sebäbi on bäş we ýüzüň girýän bütin sabereýlerini şu R-den başlaýar, R diýýär şuňa. Eýýäm on iki has kiçi. Onda on ikiden şeýle bütin sabereýleri bir-birden konsiderläp başlamyzda, seretip başlamyzda, On bäş on ýüzüň hiç bir manysy galmady. Ýöne häzirem on durmaly, eger şeýle bir sabradaýarsan, on eýýäm kiçi boldy. Bu nämä getireg biziň aýtýan adymyzy? Täze element gelen mahaly, bir sany biz elimize stek ulanmadyk manysy şu, bize stekde näme etýär? Last in, first out ýa-da first in, last out şeklinde bir ideýasy bar. Onuň üçin bärde biziň stegimizde üç, on, on bäş, Ýüz şekilini artýan data bolup durka. Haçan ony tükelen ýagdaýynda stegimiň topy bilen deňeşdirýän. Stegimiň topuna kiçi we deň bolsa stegimiň topuny pozýan we dowam etýän. Bärik hem dowam etýän. Bärik gelende uly, onda men durýan. Mundan aşaklar hem mesela menden kiçi diýip. We shtag 12 ni puş etýän. Şeýlelik bilen elimde 3 10

Soňuny hem görüp bilýäs, başyny hem görüp bilýäs. Soňundan hem popba gidip bilýäs, başyndan hem popba gidip bilýäs. Şonuň üçin DQ ideýasy bilen biz eger-de şunady täze san gelende soňundan başlap kiçi bolan ýa-da ýene pop popba gidýäs. Görkeza pushba gidýäs. Soňrasynda-da biziň elimizdäki array iň kiçi sanyň başyndaky duran element bolýar we şeýdip bütin prefiksleriň minimumyny tapyp bilýäs. Ýöne biziň asyl soragymyz nämedi? Asyl soragymyz bärde her bir K uzynlygyna konsekutiw uzynlygyndaky sabardaýdan minimum tapmakdy. Muny transform etmek üçin, geçirmek üçin çözümimizi biziň valuelaryň ýanyna bir indeks tutmagymyz gerekli. Indeksi näme üçin tutýas? Indeks haçanda şu daýyk geldim diýen, meselem şu sabardaýynkini tapjak bolýan diýen. We stackde Şu wagtky minimum görkezýän ýeri ştaýlerlerde bir ýerde bolsa, indiki birinji minimum ştaýda, bilşimiz ýaly stekde şo iň kiçiden iň ula gitýär, artýan şekilde dur. Ikinji minimum hem ýakyn daşynda. Üçünji minimum içine girýän bolsa şu saber reými, şu aktiw saber reýim diýjek. Onda şu iki sany iň kiçi bolsa-da minimum stek ýa-da şu elimdäki dekiumdan frontlaryny aýyrmalydyr. Eger aktiwny tutup oturan şu wagtky teýblymyň daşyna çykan ýagdaýlarynda, tä olar indi hiç haçan meň teýblyma girmeýärler we pozulmasy üçin bir gezek pozup bilýän. Ýa haýçym ýaly elmydama artýan şekilde durýar stekde. Iň başyndaky element iň kiçi bolýar. Haçanda iň başyndaky elementiň indeksi meň tutup oturan aktiw Table'ymdan, ýagny aktiw aralygymdan kiçi alan ýagdaýynda onda pop etýän we indiki uly san, indiki şondan soň istägiň indiki ýa-da table diýen ýa-da window diýen window indiki waliýasy meniň indiki iň kiçi sanym bolýar. Bu şeýlelik bilen bir aktiwni table'yň içindäki bütün waliýleri tutan ýagdaýymda şu taýdan birinjisi meniň şu wagtky tutulýan subaraýyndäki iň kiçi san bolýar. Munuň implementationy gaty ýeňil bolar. Eseňiz implementation edip biler. Indi başdan bakar time kompleksitini analiz edeli. Bilşimiz ýaly her bir element bir gezek girýär. Table windowymyza we bir gezek çykýar. Onuň üçin işleme tizligimiz of n, ýagny linear, ýaňky ilki başdaky eden çözümimiz n log n-den has çalt, haçan n 10-yň 7-nji derejesi ýaly uly bahalar bolanda. Kortymyz ne istedim. Aa, bu soru bilen çözülýän kelläme aýwaýyň köne bir ýyllarynda soralap aslynda. Bilemok, toşna bir ýere uýgunmy? Seredeli, belki uýgun ne bolsa, şoňa uýgun boljak. Ýöne stack ideýasy bilen çözülýän sorulardan. Aa, ýadyma düşürjek bolýan.

Windows'un özem fail tutmaly. Hem value hem indeksi gerek diýdik. Sebäbi indeksi bize öwünden pozmak üçin gerek. Aktiwni Windows'un daşyna çykan ýanda indi. Şöýle bolýar. Windows'un boş bolmasy ýa-da indi. Şu boş däl bolan ýanda indi. We Windows'un bäkiniň first-inde value dursun.

Belki mesele. Ýöne şu taýda köne valyular şu wagt biziň aktiwne interwalymyz i-k plus 1 bilen i arasyndaky aralyk bolýar. Şu aralykdaky minimum tapýar serýede. we açanda şu valyudan

Şu wagtky aktiw aralygym girýär. Imyşka. Imyşkadan daşynda galýar diýmek bolýar. Window pop front edýär. Yani öňündäki minimum minimum bolsa da indeksi daşynda galýan üçin pop front edýär. Şeýlelik bilen aslynda algoritmimiz tamamlanýar. Gaty gysga geçişim ýaly. Size işletip bileris.

Soňra bir, soňra bir, bir, bir, soňra iki, iki, soňra netijadan dört şeklinde. Şeýdip bütün kaos ýyllygyndaky sabardaýlaryň minimumyny O of N DQ-nyň kömegi bilen çözdük. Bu kodlama hem gaty gysga.